מיין נאמען איז חיים עקשטיין און אין די לעסן גיי איך דיסקאסן וואס ס'מיינט פארקויפן א קאל אפשן, אסאך אירע רופן עס אן שארטן א קאל אפשן, כ'האב שוין אמאל מסביר געווען, שארט מיינט עני טיים דו פארקויפסט עפעס פאר דו קויפסט עס, דו גייסט זיך אויסלערנען וואס איז די סטרעטעדזשי, ווען נוצן עס טרעידערס, און פארוואס דאס קומט מיט אנלימיטעד ריסק און דו זאלסט עס נישט טאטשן אויב דו פארשטייסט נישט עכט וואס דו טוסט און דאס וויל איך דיך טאקע דערמאנען פאר דו פאנגסט אן אריינצוגיין אין דעם, אפשענס טרעידינג אינוואלווד אסאך ריסק און רוב מענטשן פארלירן זייער געלט אין אפשענס, זאלסט נישט אריינגיין און טאטשן אפשענס טרעידינג פאר דו ווייסט הונדערט פראצענט וואס דו טוסט, און די ווידעא איז פאר עדיוקעישאנעל פירפעסעס אנלי, אז אויב ס'אינטערעסירט דיך זאלסטו קענען אריינגיין טיפער אין דעם, אבער נישט דו זאלסט פלעין מאכן דעסיזשענס פלעין ווייל דו הערסט די ווידיאו. ווען דו פארקויפסט א אפשן בעסיקלי דו שארטסט א אפשן, א קאל אפשן, נעמסטו די פארקערטע זייט פון די מענטש, פון די אינוועסטער, פון די טרעידער וואס ער קויפט די אפשן. דאס מיינט אין אנדערע ווערטער דו געסט פאר א צווייטן די רעכט צו קויפן די סטאק פון דיר. פאר א געוויסע פרייז, די סטרייק פרייז, פאר די פרייז וואס מען האט אפגעמאכט אין די אפשענס קאנטראקט וואס ס'איז די סטרייק פרייז, און אין ריטורן וואס באקומסטו? דו באקומסט א פרימיום, דו קאלעקסט א פרימיום, מען רופט עס אויך אן א קרעדיט. אויב דו ווילסט הערן נאכאמאל וועגן קויפן אפשענס, קענסטו הערן די לעסן וואס אונז האבן רעקארדעד אויף קויפן אפשענס. אבער יעצט רעד מיר אונז פון פארקויפן אפשענס, און דאס מיינט מען שארט א קאל, און ס'איז איינס פון די ריסקיעסט זאכן וואס א מענטש קען טון, וואס א אינוועסטער קען טון אין אפשענס טרעידינג. וואס געשענט טעקניקלי ווען דו פארקויפסט א קאל? דו ווערסט גלייך באצאלט, די פרימיום, די קרעדיט, ווערסטו גלייך באצאלט אויפן פלאץ, און דאס איז די מערסטע וויפיל דו קענסט דא פארדינען. באט פון די אנדערע זייט, אויב די סטאק גייט ארויף, ביסטו מחויב צו פארקויפן די סטאק פאר די אפשען בייער, וואס ער קען עקסערסייזן זיין אפשען, און ער מוזט אים דעליווערן די סטאק פאר די סטרייק פרייז, אפילו אויב די סטאק איז זייער טייער מוזט איר גיין קויפן די סטאק כדי אים צו קענען דעליווערן די סטאק, און איך וויל אים געבן א משל, לאמיר זאגן אז דו האסט פארקויפט א טעסלע קאל אפשן מיט א סטרייק פרייז פון צוויי הונדערט און פֿופֿציק דאלער, און טעסלע גייט ארויף צו צוויי הונדערט און אַכציק דאלער, דו מוזט יעצט גיין פארקויפן טעסלע שעירס פאר די אפשן בייער פאר צוויי הונדערט און פֿופֿציק דאלער אפילו. טעסלע איז יעצט ביי צוויי הונדערט און אַכציק דאלער, סאו פון ווי גייסטו האבן שעירס אים צו געבן? די איינציגסטע וועג וויאזוי דו גייסט האבן שעירס אים צו געבן איז אויב דו גייסט קויפן טעסלע פאר צוויי הונדערט און אַכציק דאלער און דו גייסט אים עס פארקויפן פאר צוויי הונדערט און פֿופֿציק דאלער, דאס מיינט אז דו האסט א דרײַסיק דאלערדיגע לאס מיינוס די פרימיום וואס דו האסט קאלעקטעד, די קרעדיט וואס דו האסט באקומען. דאס מיינט אין אנדערע ווערטער, דו האסט דא א דרײַסיק, לאמיר זאגן האסט באקומען צוויי דאלער קרעדיט פאר יעדע איינע שעיר, האסטו א לאס פון אַכט און צוואַנציק דאלער, טיימס הונדערט איז עס טו טאוזענד אייט הונדערט דאלערס וואס דו האסט פארלוירן דא אויף די טרענזעקשאן. און אויב טעסלע האלט אין איין ארויפגיין צוויי הונדערט און נײַנציק דאלער, דרײַ הונדערט דאלער, וואטעווער, ס'גייט ארויף ביז די לבנה, האסטו אנלימיטעד ריסק וויפיל דו קענסט פארלירן, ס'איז פונקט פארקערט ווי ווען דו קויפסט א קאל אפשן, אונז האב מיר מסביר געווען אז ווען דו קויפסט א קאל אפשן, לאנג א קאל אפשן, האסטו אנלימיטעד געים וואס דו קענסט מאכן, א שארט קאל האסטו אנלימיטעד לאס, ס'איז נישט דא קיין שום לימיט צו ווי שלעכט דאס קען גיין ווייל א סטאק קען האלטן אין איין ארויפגיין. נאך און נאך סאו דו ביסט עקספאוזט צו אנלימיטעד ריסק און אסאך טרעידערס פארשטייען דאס נישט ווילאנג ס'איז צו שפעט און ווען זיי דערזעהן זיך מיט דעם אוי וואס איז געשעהן איך האב נישט געכאפט ס'קען גיין אזוי געפערליך דעמאלטס איז שוין צו שפעט זיי האבן רחמנא לצלן אנגעווארענט זייער גאנצע אקאונט דער בלאוד אפ דער אקאונט. יעצט לאמיר זאגן אז דו אונסט טעסלע שעירס און דו פארקויפסט א קאל אפשן אויף טעסלע, איז שוין די ריסק נישט דא אזוי שטארק, ווייל יעצט אויב טעסלע גייט ארויף האסטו די שעירס וואס דו קענסט געבן פאר די אפשען בייער, סאו ביסט געקאווערט, סאו לאמיר זאגן טעסלע גייט ארויף און ארויף און ארויף און דו דארפסט געבן טעסלע שעירס פאר די מענטש, האסטו די שעירס, דארפסט עס נישט גיין אין די מארקעט קויפן פאר א טייערערע פרייז. אבער אויב דו אונסט נישט די שעירס פון טעסלא, דאס ווערט אנגערופן אין אפשענס לענגוויטש א נעיקעד קאל, ס'איז א נאקעדיגע קאל, ס'איז נישט אנגעטון מיט א אנדערע פאזישאן צו קאווערן די פאזישאן, און דארטן ליגט די עכטע עכטע דעינדזשער וואס דו דארפסט זייער זייער שטארק וואטשן. סאו די באדאם ליין, א שארט קאל מיינט אז דו פארקויפסט א קאל אפשען און דו בעיסיקלי געסט די הבטחה אז דו נעמסט אחריות אויב די סטאק גייט ארויפגיין, די מעקסימום פראפיט וואס דו קענסט מאכן איז די פרימיום וואס דו האסט קאלעקטעד, אויך ווערט עס אנגערופן די קרעדיט וואס דו האסט באקומען. די ריסק אבער איז אנלימיטעד אויב די סטאק גייט ארויף, און דאס איז זייער א עדווענסד סטרעטעדזשי און זאלסט עס קיינמאל נישט יוזן אן דעם וואס דו פארשטייסט עכט גוט וואס דו טוסט. נעקעד שארט קאל אפשענס איז נישט געמאכט פאר בעגינערס, זאלסטו זייער אבאכט געבן און שטיין אוועק פון דעם. איך האף אז די לעסן האט דיך געהאלפן צו פארשטיין וואס א שארט קאל אפשן איז, און פארוואס ס'איז זייער א ריסקי פאזישן אויב דו ביסט נישט געקאווערט. אז דו האסט עני קוועשאנס, אדער דו האסט אמאל געזען איינער פראמאוט אזא מין סטרעטעדזשי אן גוט עקספלעינען די ריסק, לאז איבער א קאמענט, איך וואלט זייער געוואלט הערן דיטעילס, און אזוי קען איך עס מער אויפפאקן אין א קומענדיגע לעסן. פליז מאך זיכער צו לייקן און קאמענטן און סובסקרייבן צו די טשענעל און אדער קענסטו גיין צו חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בלאג אז דו זאלסט באקומען אלע אפדעיטעד לעסענס.